Başga bir bellemeli husus musulman doganlar, Ramazan aýy diňe aç gezmekden ybarat däl. Käbir adamlar näme pikir edýär? Şu irdenden agşama çenli aç gezsem, şol ybadat Şonuň bilen bitýändir öýdýärler. Ýa bolmasa käbir kişiler Ramazany diňe ýatyp geçirýärler. Iýýär, içýär, näme gündizleri ýatýar, gijeleri ýatýar, diňe şeýdip näme agzyny bekleýär, agzyny açýar, galan wagt näme ýatyp geçirýärler. Şularyň hemmesi ýalňyş zatlar musurman doganlar. Ramazan aýy iýip-içip ýatylýan aý däl. Ramazan aýy köpräk ybadat edilýän aý. Ramazan aýy Nebsiňi terbiýe edilýän aý. Ramazan aýy azajyk ybadat üçin ýadalýan aý. Ramazan aýynda köpräk ybadat etmeli, köpräk zikir etmeli, namazlarymyzy kylmaly, talawalarymyzy kylmaly. Öz erbet gylyk häsiýetlerimizi şu Ramazan aýynda näme etmeli? Özümizden aýyrmaly, nebsimizi özümiz terbiýe etmeli. Ramazan aýy şeýle bir aý. Emma diňe Ramazan aýyny aç gezmekden ybaratdyr öýdýän kişiler bar we diňe aç gezse, oraza şunuň bilen tamam bolýandyr öýdýän kişiler bar, bular näme? Ramazana düşünmändirler. Oraza düşünmeýän kişiler. We Pygamberimiz sallallahu aleýhi wesellem bu barada Ýene-de Ebu Hureýre radýallahu anhdan rowaýat edilen hadysynda, hadys Buharyda, Ebu Dawudda, Tirmizide, Ibn Majede geçýär. Pygamberimiz Muhammet sallallahu aleyhi ve sellem aýdýar: "Men lem yeda' qawlaz zur wal amala bihi feleysa lillahi hajatun fi an yada'a ta'amahu ve şarabah." Kim erbet ýalan sözi we boş işleri taşlamasa, Allah Tagala onuň iýip-içmegi taşlamagyna mätäç däldir diýýär. Ýagny oraza tutýan kişi gözüni harama seretmekden goramalydyr. Dilini, gulagyny goramalydyr. Ynsanlaryň birnäçesi näme Ramazan aýynda oraza tutýarlar. Emma ýaňky diýşimiz ýalakka, olaryň orazasy, olaryň orazasy diňe aç galmakdan ybarat. Näme üçin? Sebäbi gulaklaryny we gözlerini we dillerini haramdan, gep-gybatdan, harama seretmeklikden, haram aýdym-sazlardan goramaýarlar. We şol sebäpli hem tutan orazalarynyň sogabyny ýitirýärler, sogapdan mahrum bolýarlar. We näme öwrülýär bularyň tutan orazasy diňe gury aç galmaga öwrülýär. Şonuň üçin musulman doganlar şuňa gaty üns bereliň. Şeýtan bizi Hawa, näme, nebsimiz şu zatlar bilen bizi aldatmasyn. Men oraz tutdum. Hä, boldy, men irdinden agşama çenli aç gezdim, boldy, men boýnumyň borjuny berjaý etdim. Şeýdip pikir etmesin hiç kim. Oraza edil iýmek-içmekden goranyşyň ýalakka, irdinden agşama gözüňe-de oraza tutdurmaly, gulagyňa-da, diliňe-de. Şu zatlaram haramzatlardan hemişe goramaly we hususan hem oraza aýynda goramaly ki galan on bir aý boýunça näme şul oraza aýynda öwrenen zatlarymyzy nebsimizi öwrenişdiren zatlarymyzy gowy zatlarymyzy on bir aý boýunça biz indiki oraza açan näme etsin bizi akitsin şul şoň üçin şuňa da dykkat edeliň musulman doganlar we ine de An Abi Hurayra radiyallahu anhu enne Rasulullah sallallahu aleyhi ve selleme kal Es-syýamu junneh, Fe-lâ ýerfeth we-lâ ýejhel, we in imru'un katelehu ew şatemehu felyekul inni saim, Rawahul Buhari we Muslim. Ýene Ebu Hureýre radyýallahu anhdan rowaýat edilende, edilen hadysynda, Buhari we Muslimde gelýär bu hadys, Pygamberimiz sallallahu aleýhi we sellem aýdýar, Oraza galkandyr. Orazaly kişi erbet söz gürlemesin. Erbet hereket etmesin. Eger bir kişi onuň bilen dawa etjek bolsa ýa-da sögse, näme diýsin diýýär? Felýekul inni saim. Men orazaly diýsin diýýär. Hawa, orazada käbir adamlar näme? Nebsine eýgerip bilmän, aç bolany üçin käbirler gaharjaň bolýar. Şonuň üçin şu zatlardan hem özümizi goramaly, musulman doganlar. We eger biri şuň alakda bizden dawa etjek bolsa ýa jenjel etjek bolsa näme diýmeli? Dymyp dursaň-a hiç zat diýmän gorkýandyr öýtjek. Şoň üçin näme diýmeli? Men orazaly diýmeli. Men bilen dawa etme. Gardaş, men orazaly. Bul aý oraza aýy, Ramazan aýy, bul aýyň hormaty bar. Musurman hiç wagtam dawa-jenjel etmez hususanam Ramazan aýynda. Şu zatlardan nä musurman dogan Pygamberimiziň öwredişi ýaly men orazaly diýsin. Çekil menden men orazaly diýsin.